Helo, Lowri ydw i, ac heddiw dwi'n di ddarllen stori i chi. Stori o'r enw Douglas a'r Cywion Ciwt. Roedd Douglas wedi casglu llawer o bethau y gwanwyn hwnnw. Roedd ganddo ddwy ddeilen, Un garreg lefn, brigyn cnotiog, a lindys aflonydd iawn. Yn sydyn, fe syrthiodd rhywbeth o'r awyr. Llond llaw o frigau bach. Wyth o wyau aderyn a gwiwer. O na! A dwi wedi torri nhw! gwichiodd Gwiwer cyn sgrialu i ffwrdd a'i chynffon rhwng ei choesau. O diar! Gwaeddodd aderyn dowcio, Fy nyth, fy wyau, fy mabis! Beth yn y byd wna i nawr? Paid â phoeni, dywedodd Dyglis, mae dy wyau'n ddiogel. Ond efallai y byddi di angen nyth newydd. Gofynnodd aderyn dowcio i Dyglis ofalu am ei hwyau tra'i bod yn adeiladu nyth newydd. Ar ôl gwylio yr aderyn am ychydig, Eisteddodd Douglas ar y llawr. Fe arhosa i fan hyn, dywedodd. Y peth drwg am aros, meddyliodd Douglas, yw bod yn rhaid aros yn llonydd. Roedd aros yn llonydd yn gwneud iddo deimlo'n aflonydd i gyd. Yn ansydyn, fe glywodd sŵn sibrwd. Daeth pennau'r cwningod od i'r golwg, Dywedodd Douglas fod nyth yr aderyn dowcio wedi torri, a'i fod e'n gofalu am ei hwyau hi. Sbonciodd un gwningen tuag ato. Dywedodd Mam fod yn rhaid i wyau fod yn ddiogel ac yn gynnes, a dyna pam fod adar yn eistedd arnyn nhw yn y nyth. Efallai y dylwn ni eistedd ar rhain! dywedodd Douglas. Na! gwaeddodd pawb. Yna fe roddodd y gwningen fach ei breichiau o amgylch Douglas. Dwi'n teimlo'n ddiogel ac yn gynnes pan dwi'n cael cwtsh. Cwtshys i'r wyau, gwaeddodd Douglas. Dyna syniad da! Felly, cafodd pob un gwningen wy yr un. Ymhen ychydig, rhoddodd Douglas yr wyau yn ôl yn y nyth, a daeth pawb at ei gilydd. O! Mae'r wy yna'n symud! Dwi'n meddwl ei fod e'n deor! dywedodd un o'r cwningod dod. Beth yw ystyr deor? gofynnodd Douglas. Pan mae ciw bach yn dod allan o'r wy, esboniodd y cwningod. Cyn bo hir, roedd wyth cyw fluffog, a choesau bach chwim iawn. Maen nhw wedi mynd! Rhaid i ni ddod o hyd iddyn nhw, gwaeddodd Douglas. Roedd teulu o ddefaid yn cerdded heibio, ac fe gynigon nhw helpu. Sut olwg sydd arnyn nhw? gofynnodd Dadi Dafad. Fel yna! gwaeddodd Gwiwer wrth edrych yn fanwl ar ben Dadi Dafad. Gallai Gwiwer weld pob un o'r wyth cyw o'r gangen uchel, a dangosodd i'w ffrindiau ble i ddod o hyd iddyn nhw. Yn ffodus iawn, ni chymerodd yn hir i'r criw ddod o hyd i'r cywion i gyd, a rhoi nôl yn y nyth. Diolch byth! dywedodd Douglas. Fry uwchben, Roedd aderyn dowcio'n trydar. O, mae fy nghywion wedi deor! Ac wrth lwc mae eu nyth newydd yn barod. Douglas, a wnei di ddod â nhw i fyny? Aeth Douglas a'i ffrindiau ati i greu ysgol sigledig iawn. Ac ar ôl ychydig o fyny a mymryn o lawr, helpodd gwiwer y cywion gamu i mewn i'w cartref newydd. Mae fy mabis adref! dywedodd aderyn dowcio'n hapus a rhoi cwtsh teulu mawr iddyn nhw. Diolch i chi gyd! trydarodd. Roedd hi mor hapus, fe wnaeth hi hyd yn oed anghofio ei bod hi'n grac a gwiwer, a rhoi cwtsh fawr iddi hi hefyd. Dywedodd aderyn dowcio y gallai Douglas ychwanegu'r plisgyn wy at y pethau roedd wedi'u casglu i'r gwanwyn hwnnw. Dewch bawb i gael cwtsh cadwyn flodau! Beth well ar ddiwrnod o wanwyn, dywedodd Douglas. A dyna ni, stori Douglas a'r cywion ciwt. Dewch yn ôl am stori arall cyn bo hir.